Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Total Tools Malta. Jien qiegħed hawnhekk ġos għalija l-edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Jiena lestu preparat biex nesplora u nisma' ħafna stejjer. f'din il-gżira hekk sabiħa. Illum ser noħodkom f'mawra kostali fuq ix-xlokk ta' Pozzallo. Ħa naraw baħar sabiħ, riserva naturali kif ukoll belt li hija magħrufa ħafna għat-tadam prezzjuż li jiġi prodott. Se naħbat it-triq tiegħi minn Pozzallo u d-destinazzjoni finali tiegħi se tkun Pakkino. Jiena u nsuq lej din il-belt sabiħa se nkun qiegħed nieqaf u nurikom postijiet sbieħ li intom tistgħu tgawdu fi triqitkom. L-ewwel waqfa tagħna hija Riserva Pantano Longarini. Din ir-riserva naturali tinsab fin-naħa t'isfel tax-xlokk ta' Sqallija. Din iż-żona protetta hija ta' importanza ekoloġika u sservi bħala habitat għal varjetà ta' speċi ta' għasafar li tagħmilha sit ewlieni għall-osservazzjoni tal-għasafar u konservazzjoni. Ir-riserva hija primarjament art mistagħdra li għandha rwol kruċjali għal diversi forom ta' annimali selvaġġi. L-artijiet mistagħdra huma karatterizzati minn ilmijiet baxxi u sodod tal-qasab li joħolqu ħabitat divers għal ħafna speċi. Din hija punt ta' waqfa essenzjali għall-għasafar li jkunu qegħdin għaddejjin bil-migrazzjoni tagħhom bejn l-Ewropa u l-Afrika. Speċi bħal fjammingi Ardruni, ċikonji u diversi tipi ta' papri huma komunament osservati hawnhekk. Minbarra l-għasafar, ir-riserva hija d-dar għal diversi speċi ta' pjanti li huma adattati għal kundizzjonijiet tal-melħ, kif ukoll fawna oħra bħal anfibji u rettili. Din ir-riserva tinsab nofs siegħa sewqan bogħod biss mill-Port ta' Pozzallo. Ir-riserva primarjament hija ffukata fuq il-konservazzjoni, madankollu Tiġbed lejha viżitaturi li għandhom interess fin-natura, fotografija u anke birdwatching. Madanakollu, la hija riżerva u ovvjament iffukata fuq il-konservazzjoni, dawk kollha li jżuru huma mħeġġa sabiex isegwu l-linji gwida u jirrispettaw l-ambjent. Huwa possibbli wkoll li jiġu organizzati eskursjonijiet bi gwidi esperti sabiex dak li jkun ikabbar l-għarfien tiegħu dwar l-ispeċi differenti li jgħixu f'din iż-żona u jgawdi esperjenza mill-isbaħ. B'mod ġenerali, Riserva Pantano Longarini hija ġawhra moħbija għal min iħobb in-natura, speċjalment dawk interessati fl-ornitoloġija, u għandha wkoll rwol kruċjali fir-reġjun tal-Mediterran. Naqbad it-triq u nsuq għal sitt minuti biss biex nasal Punta Kiriga, Punta Kiriga hija żona kostali magħrufa għall-urdumijiet sbieħ tagħha, għerien tal-baħar u ilmijiet ċari daqs il-kristall, li jinsabu tul il-kosta tax-Xlokk ta' Sqallija, bejn il-bliet ta' Pozzallo u Ispica. Punta Ciriga, magħrufa wkoll bħala Punta delle Formiche, hija żona kostali sabiħa immens. Hawnhekk huwa post fejn kapaċi tammira xi spettaklu tista' tagħti n-natura. F'din iż-żona huwa ta' pjaċir li tippassiġġa, tieħu xi għawma f'xi ġurnata sħuna, jew inkella sempliċiment toqgħod tammira l-ġurnata tinbidel fil-lejl. Punta Kiriga hija kkaratterizzata minn irdum tal-franka impressjonanti. Dawn l-irdumijiet huma mtaqqma b'għerien tal-baħar u arkati ffurmati minn sekli ta' erużjoni li joħolqu kosta pittoreska. Iż-żona issib ukoll irqajja' żgħar bir-ramel li wħud minnhom huma aċċessibbli biss bil-mixi jew bid-dgħajsa. Dawn l-irqajja' bir-ramel huma perfetti għall-għawm jew biex tammira qiegħ il-baħar b'xi maskla tal-għawm. L-ilmijiet madwar Punta Kiriga huma eċċezzjonalment ċari, bi sfumaturi ta' blu u turkwas. Iċ-ċarezza tal-ilma tagħmel dan il-post tajjeb għal esplorazzjoni taħt l-ilma. Il-ħajja tal-baħar fiż-żona hija mżewqa sew, b'diversi speċi ta' ħut u ħlejjaq oħra tal-baħar viżibbli qrib ix-xatt. Iż-żona ta' madwar Punta Kiriga mhix żviluppata u żżomm ħafna mis-seħer naturali tagħha. Il-pajsaġġ huwa tipikament tal-Mediterran. b'veġetazzjoni baxxa, fjuri selvaġġi u taħlita ta' terren bil-blat u ramel. L-ambjent naturali hawnhekk huwa preservat tajjeb u joffri lill-viżitaturi sens ta' trankwillità u ħarba mill-postijiet turistiċi aktar iffullati. Punta Chiriga hija ż-żona ideali għal dawk li qegħdin ifittxu bajjiet aktar trankwilli u naturali. Hawnhekk, it-taħlita ta' rtum imħatteb, ilmijiet ċari, kif ukoll bajjiet bir-ramel joħloq kuntrast perfett, kemm jekk qed tfittex għawma trankwilla, mixja, fil-paċi, jew inkella sempliċement biex tieħu naqar ritratti sbieħ, ejja hawnhekk għax żgur ma jiddispjaċikx. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, waqt Knock About Sicilia, ħa nkomplu nurukom aktar postijiet sbieħ. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbib jew anki jekk qed tirrilassa waħdek, pletter salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fior di Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom b'letter Salumi Fior di Vita. Biex tipparteċipa, sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fior di Vita u ikkummentalna b'isem u kunjom il min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Wasal il-ħin biex nesploraw bajja oħra. Il-kosta ta' Sqallija hija miżgħuda bajjiet mill-isbaħ. Issa ser nesploraw il-Bajja di Granelli, jew Spiaggia di Granelli kif jafuha n-nies tal-lokal, bajja mill-isbaħ twila immens fuq il-kosta ta' Xlokk ta' Sqallija, fil-Provinċja di Serakuża, parti mill-Muniċipat ta' Pacchino. Il-Bajja ta' Granelli hija magħrufa għar-ramel dehbi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet oħra Siċiljani u toffri ambjent aktar trankwill u naturali. Il-bajja għandha ilmijiet ċari u baxxi li huma ideali għall-għawm u attivitajiet oħra tal-ilma fosthom kite u windsurfing. Il-medda twila tal-bajja ramlija u l-ilmijiet relattivament baxxi huma ideali għal dawn it-tipi ta' sport. Iż-żona ta' Granelli hija taħlita ta' duni, veġetazzjoni baxxa u art agrikola. Dan kollu jikkontribwixxi għan-natura paċifika ta' din iż-żona u fil-fatt tiġbed lejha ħafna viżitaturi u nies tal-lokal li jħobbu n-natura. Kemm jekk int delettant tal-wind jew kite surfing jew inkella sempliċement tħobb tirrilassa fuq ir-ramel, Din il-bajja żgur li ser issib post speċjali f'qalbek. Iktibha ħalli ma tinsiex, Spiaggia di Granelli. Filwaqt li din iż-żona mhix żviluppata meta mqabbla ma' postijiet oħra aktar turistiċi fi Sqallija, hawnhekk issib faċilitajiet bażiċi bħal parkeġġ, bars fuq il-bajja u servizzi ta' kiri ta' umbrellen u siġġijiet. Granelli, peress li hija belt żgħira ħafna, tirrifletti l-istil ta' ħajja tradizzjonali ta' Sqallija, b'ikel lokali, ħwienet żgħar u atmosfera komunitarja tagħha. Din il-bajja tipprovdi esperjenza awtentika tal-ħajja kostali Siċiljana, 'il bogħod minn żoni turistiċi aktar kummerċjalizzati. Il-bajja ta' Granelli qiegħda biss ħmistax-il minuta bogħod minn Pacchino, belt fi Sqallija, n-naħa t'isfel ta' Sqallija, tant popolari għat-tadam pjaċevoli u ta' kwalità li ttina. Fil-fatt, ta' kull sena, f'Pacchino jiġi mtella' festival tat-tadam sabiex jiċċelebra l-kwalità ta' dan it-tadam li tant din il-belt hi popolari għalih. Qiegħed Pacchino, ftit minuti l-bogħod minn Pozzallo. Din il-belt magħrufa għat-tada mill-iktar partikolari, però mhux biss hawnhekk f'din il-belt żgħira issib numru ta' dulċiera bravi li ġejjin minn familji ta' dulċira bravi. Għalissa ser nieqaf hawn, għalhekk nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia li jmiss. Sa dan it-tant, saħħa.

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Cupra Born, full electric. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Total Tools Malta. Jien qiegħed hawnhekk ġo Sqallija għal edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum ser noħodkom f'mawra kostali fuq ix-xlokk ta' Pozzallo. Din ir-riserva naturali tinsab fin-naħa t'isfel tax-Xlokk ta' Sqallija. Din iż-żona protetta hija ta' importanza ekoloġika u sservi bħala habitat għal varjetà ta' speċi ta' għasafar. ta' Ċiriga hija żona ideali għal dawk li qegħdin ifittxu bajjiet aktar trankwilli u naturali. Issa ser nesploraw il-bajja

Qiegħed fil-pjazza prinċipali ta' Pacchino, Pjazza Vittorio Emanuele. Dan huwa punt fokali tal-belt u hawnhekk joffri diversi siti notevoli. Pjazza Vittorio Emanuele f'Pacchino hija żona vibranti u kulturalment sinifikanti li fiha Palazzo Comunale, il-Knisja ta' San Giuseppe u firxa ta' negozji lokali u spazji pubbliċi. Huwa post ewlieni biex tesperjenza l-ħajja ta' kuljum tal-belt, l-arkitettura storika u l-avvenimenti lokali. Din hija l-Knisja ta' San Ġużepp, monument storiku reliġjuż importanti. Il-festa hawnhekk bħal Malta tiġi ċelebrata fit-19 ta' Marzu, fejn il-komunità kollha ta' Pakkino tingħaqad għal ċelebrazzjoni waħda. Minn barra Pjazza Vittorio Manuele, Pakkino għandu diversi pjazzi siżar u spazji pubbliċi fejn il-ħajja lokali tiffjorixxi. Dawn iż-żoni ħafna drabi jospitaw swieq żgħar, avvenimenti lokali u postijiet ta' rilassament għar-residenti. Pjazza Vittorio Emanuele huwa l-post fejn jittellgħu diversi avvenimenti u festivals ta' kull sena. Fost l-iktar mistennija ikun il-Festival Inverdurata fejn din il-pjazza issir ċentru ta' attività. Il-Festival Inverdurata huwa avveniment annwali li jsir f'Pacchino. Hawnhekk in-nies tal-lokal jiċċelebraw il-ħsad lokali tat-tadam u l-wirt agrikolu tar-reġjun. Il-festival tipikament isir f'Settembru, li huwa l-istaġun tal-ħsad tat-tadam. It-tadam famuż ta' Pacchino magħruf bħala Pomodoro di Pacchino, huwa msemmi għat-togħma u kwalità eċċezzjonali. Dan it-tadam huwa ċċelebrat għal ħlewwa eċċezzjonali, togħma intensa u kulur aħmar vibranti. Il-klima sħuna u l-ħamrija fertili tar-reġjun huma l-fatturi li jagħmlu dan il-prodott agrikolu ewlieni. F'dan il-festival issib diversi avvenimenti kulinarji li jinkludu platti preparati b'dan it-tadam li juru l-versatilità tagħhom fil-kċina tradizzjonali Siċiljana. Dawk li jattendu jkunu jistgħu wkoll igawdu minn opri tal-arti li jiġu kreati bit-tadam u ħaxix ieħor. It-tadam ta' Pacchino jingħata l-marka IGP, Indicazione Geografica Protetta, li jindika u jagħti rikonoxximent li dat-tadam tkabbar f'din iż-żona. Apparti minn hekk, dan ir-rikonoxximent jiżgura l-kwalità u t-togħma distintiva ta' dan it-tadam. Pacchino mhuwiex magħruf għat-tadam biss. Hawnhekk f'din il-belt żgħira ssib numru ta' dulċiera bravi immens, ħafna drabi li wirtu l-professjoni mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. L-istorja tal-familja Cicero għal ġenerazzjonijiet hija rinomata ma' rwejjaħ u tomit ħelwin, mill-vanilla Għaċ-ċikkulata, mill-krema pastiċċera għal-lewż, il-passjoni dejjem dehret f'dak li jagħmlu. It-tradizzjonijiet intirtu maż-żmien. Minn ġenerazzjoni għall-oħra intirtu wkoll is-sigrieti tal-mistier li evolvew mal-evoluzzjoni tat-teknoloġija. X'inkwiet dan il-ħelu kollu! Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nkomplu nurikom, għax ma nistax indawwaqkom, iktar ħelu u anke ħa nidħlu fil-kċina. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li jattara Knockabout Sicilia għandi appell fl-imkien ma' seat. Nishtiq nisma minn għandkom min fost sħabkom jew il-membri tal-familja huma l-ikbar entuzjasti tal-ivjaġġar. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, idħlu fil-paġna tiegħi ta' Facebook u minn Bonnici Dottivi. Sibu r-ritratt tiegħi flimkien mal-bagalja ta' Seat u nnominaw dak il-ħabib jew ħabiba jew membru tal-familja li dejjem moħħhom biex jivvjaġġaw u jmorru destinazzjonijiet differenti. Jekk ikunu rebbieħa grazzi għal Seat, il-vakanza li jmiss ser jivvjaġġaw in style. Qed nistenna minn għandkom. Qiegħed Pacchino, ftit minuti l bogħod minn Pozzallo. Din il-belt magħrufa għat-tadam mill-iktar partikolari, tadam li jikber grazzi għal ħamrija fertili. Però mhux biss, hawnhekk f'din il-belt żgħira ssib numru ta' dulċiera bravi li ġejjin Minn familji ta' dulċira bravi. Kemm jekk hu ġelat, kejk, granita jew kassata Siċiljana, l-imħabba li biha jinħolqu dawn it-tentazzjonijiet żgħar tagħmilhom pratikament irreżistibbli. Malli tidħol fil-kċina, tibqa' mpressjonat bir-riħa tfuħ li tilqgħek, riħa ta' ħlewwa mill-isbaħ. Fil-kċina tal-familja Cicero kellna l-opportunità li naraw b'għajnejna l-preparazzjoni ta' ħafna ħelu Siċiljan. Kollox preparat b'ingredjenti naturali biss, fattur li jwassal għat-tomit superjuri. Sabiħ li tara l-ħelu jsir Però ħafna isbaħ meta jasal il-ħin biex idduqu. Jiena fejn ikun hemm il-krema pastiċċera taqa' li żaqqi. Għall-ġelati ukoll, però l-aqja t'Sqallija, ma nistax ma nordnax brioche con granita. Normalment is-Siċiljani joħduha għall-kolazzjon. Jien il-kolazzjon tiġa ħadtha, però l-aqja t'hawnhekk. Nieħu l-opportunità. Il-mawra tiegħi fi xlok ta' sqallija għallum ta' għafaw. Nista' ngħid li Pakkino hija belt taħlita rikka ta' elementi agrikoli, storiċi u kulturali. Il-post strateġiku ta' din il-belt Il-produzzjoni agrikola diversa, is-sinifkat storiku u l-kultura lokali vibranti jagħmluha destinazzjoni unika u multidimensjonali fix-Xlokk ta' Sqallija. Pacchino joffri esperjenza profonda u varjata kemm għall-viżitaturi kif ukoll għar-residenti. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born Full Electric at Continental Cars. Koljox Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Total Tools Malta.